Xongi Rhangani a sungula kokwani Chauke a advis-a kokwani Chauke marito yo aka miri hi timhaka ta ku kokwani Chauke va ka va nga yangi a Gaza Kitchen ku ve kokwani Philani yena i va saputini ka Gaza Kitchen. and va ve kona premier state manager Philani vusiku byo leha swinene and a ku ri vona va ri one ka ti-influencer mara kokwani Chauke a va yangi ka Gaza Kitchen proper proper proper proper hi teka yini ka mhaka leyi let me break it down for you but before hi nghena ka swo tala I'm gonna attach clip ya xingurhangani loko a vulavula marito lama right i leswi hi endlela ku endlela ku tlhantlha mihleketo na ku kombisa vanhu ku vutomi a hi bya ka ngoveni a hi bya ka rhangani a hi bya ka rikhondzo.

tani u na swi tivi oh ye my name amukela ka the channel that matters a ku hambo kwata yayi wa lava a wu lavi i ta byi ku

a ri right na ku va a a a a a a a advise kokwani Chauke na first i mani Shongi Rhangani Shongi Rhangani i munhu lweyi a swi laha swi vulavula leswi swa history ya vona ya ku phunta leswi hi lava swona la i nqambi it ends there i munhu loyi a nga artist i munhu loyi a nga langutela ku buka hi kokwani Chauke siku rin'wanyana mara hi ku ya hi mina marito lama a nga ma vulavula laha ka clip liya i ma vulavula hi mhaka ku she's buying faces. i le ku endleni ka vanhu vo karhi ku va tsaka va tsaka hi mani hi kokwani Ncaku hi mhaka kokwani Fonyofonyo currently a hi munhu loyi a nga le ku rhandziweni i munhu loyi a nga le ku solasoliweni hi vanhu vo tala and kokwani Ncaku bound in ku ri i ta ya ka Gaza kitchen a ya tlhava le a ya a ya sapota manager Philani mara sweswo. kokwani cawuke a swi bohi take it from me loko wehe sweswi u subscribeni ka channel ya mina it doesn't mean that i don't appreciate your support loko wehe u ta u fika u ni pfuna hi something evuton'wini bya mina you are not creating an obligation a wu ni vangeli xikweleti a wu ni vangeli loko u ni sapota u ni sapota hi ku ni rhandza right u ndzi sapota ku u lava ku vona ni humelela and hayi ku wa ni ku naveleli swa kahle right xongi rhangani in the same clip says ku a ni rhandzi swo phawula phawula mina ni nge mfoni then why a ta a ta rhasa rhasa ka social media xivangelo xo a fika a rhasa rhasa ka social media ke a nga lava ku fonela kokwani chauke it means that person a nga n'wi rhandza ka kokwani chauke wo lava cloud she's a cloud chaser u lava cloud na ku lava ku duma hi kokwani chauke why because loko u ze ku a wu lava ta n'wi fonela swi lava ta n'wi puyela vanhwini muso u lava ku twela ku we u munhu nene u vha kokwani chauke kokwani chauke i mbyana i nguluve yi dya makoko Mara mi ze mi swi vona ku voko ra kokwani Chauke ri fana na ra nkata Lavhandla ma ni twisisa so you can't say you love someone and then instead of calling them you embarrass them you can't. it doesn't make any sense if you go and support someone you are supporting them swi la wehe sweswo wo nga decide ku e eh, muxana khoma hundred rand leyi e u nyika hundred eh, se na mina ni fanele ni yimela siku leri na vo nga ta ku ni chekini u nyika hundred rand swi nga endleka ni ri na yoho yi ri na ntirho swi nga endleka ni ri koho siku leri mara ni ri busy so we shouldn't shine shine here hi vanhu van'wanyana ni la ku hina hi vanhu vanene un'wana ta ku byela ku swi no wu endla swo i ntirho wa mina um wa ta loko evuton'wini loko i la ta vona ku ku na nghoma yin'wana ya Tito Mboweni yi ri you know you rich when everybody say you cousins. sha sha just go listen to that song um loko wo za u fuma emisaveni u va na mali u ta twa na maxaka man'wana u nga ma tivi va ku i va ka n'wina mi n'wi twini sweswongi va ri kokwani ncoke i xaka ra vona xaka ra ngati and then xaka ra ngati u ya u ya ri hlasela live on, on, on, on videos like that yet u ku i xaka ra ngati never never never i mhaka ku kokwani fonyofonyo i ntlunya i bara and then everyone i fanele a n'wi abuse i was on a call namuntlha nampundzu un'wana ku phela kokwani fonyofonyo hi bari loko la ta vona loko la yi ku tlhavela wo yi fonela u yi pfuxela u yi themendela yini yini yini yini yini yini

swo ngi rhanga ni tlhavula marito lamanga a ni swi tivi ku i don't know your differences and then u khomentela yini u nga swi tivi ku va hambanyisa yini you don't know it you don't know ku valweli va le ku lweni though kokwani chauke vowed to go and support phila kokwani chauke a swi bohi you know shonge rhangani should understand this as a woman philan took a platform a rhukatela nsati wa kokwani chauke not even a single day kokwani fonyofonyo loyi va ngo hi ngo ntlunya i bare a nga teka platform a rhukatela mhana philani kumbe n'wana philani kumbe nsati wa philani he never did that kokwani fonyofonyo Never did that. And then now, under normal circumstances, u rhukatela nsati wa mina then mina must leave my wife then yena tlula tlula na weleke u rhukatele nsati wa mina. Ni hlekelela ku meni ndzhaku meni Michael Jackson loyi a nga lova ni mufi. mi nga treat-i kokwana nxavo ku nga ku xidumbu n'wina because mi twa ku kokwana nxavo i lahlile na mali ya ku tlhavela tlhavela na n'wina you can just abuse him any how you want and then next thing yi ta mi buka ka tigigi ta yena stop abusing the old man tshikani kokwana wa yena hands down hands off kokwana chauke hands off kokwana fonyofonyo. there is no way i'm going to agree to that nonsense yako kukanjaka must go to gaza kitchen never he must go in his will if he decides to mara mina sweswi ni rhukata na nsati wa wehe sweswi and then tomorrow u famba na mina just make sense i insulted your wife in front of the whole gaza you know in front of the whole gaza a rhukatela n'wi ta ku nyana nsati wa vana n'wi and then sweswi me ni fanele ni yakusa hambi u lo apologize mara ti lama masiku hi nga ha teka ti-video ti clip hi ti recycle hi ti-post va ko va gaza netflix va ti-post ti-clip leti a ti kona ta ku siku rin'wana ma ha ku yini yini hi teka hi post ku va te mi yini yini hi n'wini because n'we mina tifayele hinkwato mo chucha va ri kokwana va ri se swi xongi i ri na ka romance ku na verse leyi vulavulaka hi ku loko u lava ku thinta xikwembu listen to misisi xonge loko u lava ku thinta xikwembu endla leswi mbilu ya wena yi nga laveki swona i twe hi mani ku kokwani cakwe ya ku thinta xikwembu haleluya amen twe hi mani ku xikwembu kokwani cakwe la ku thinta xikwembu wena

and ye hi ku he doesn't know she doesn't know the differences i manana a n'wi byela ku kokwani Chauke na na na Philani i va i valala so we can't have that we must not abuse kokwani Chauke but.

uh, they must do so. They did very well there. It was his power. And, and, and, and hi va vonini van'wanyana va ringeta ku ta hi ti-side shoes and then claim you know people love claiming easy victories nje and then tomorrow va ta tlhela suka va fika va xi rukatela so big shout out to you manager pili you did very well god bless you hanyana kahle na vanhu leswaku va xilogeni xa sweswi a swi to ku wa wa hanye kahle na vanhu every person loyi a ku a vulavulaka against wena you hate them you hate them personally but that's your heart man mbilu ya wena mbilu ya wena fanele u yi nyika leswi yi dyaku swona loko nga ku yi dya rizondo let it consume that maye vava hi mina dya ro kula ya mivacha hi mina hands off kokwani fonyofonyo hands off amandla awethu matimba ya hina